Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Spirtu qaddis ta' Alla li ktibt il-kelma tal-Mulej fil-kelma miktuba li hija l-Iskrittura permezz ta' bnedmin bħalna. Iftħilna qalbna għalik biex tfakkarna dak li qalilna Kristu Ġesù fil-Kelma tiegħu. Iftħilna għajnejna biex naraw is-sinjali tal-ħniena tal-Missier. U lej Ġesù, wiċċ tal-ħniena tal-Missier. Urina, il-ħniena tal-Missier imwettqa kuljum il-ħin kollu fil-qalb tagħna u madwarna. Agħtina għajnejn li jaraw il-ħniena tiegħek. Agħtina qalb li tilqa' l-ħniena tiegħek. Agħtina rieda li tagħmel dak li hemm bżonn, dak li jixtieq minna Alla, biex inkunu nistgħu nirċievu u nwettqu din il-ħniena li trid tixtieq twassal lilna. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Fil-bidu ta' dan il-Ġublew straordinarju tal-ħniena li bdejna nhar it-Tlieta fil-festa tal-Konċepiment Immakulat tal-Verġni Marija, irridu bilfors nibdew napprezzaw iżjed dan il Miraklu tal-imħabba ta' Alla kif muri lilna fil-ħniena tiegħu. Alla jurina l-imħabba tiegħu b'tant u tant modi. Il-ħniena li juri magħna hija wkoll mod ieħor kif Alla l-Missier juri l-imħabba tiegħu lejna bnedmin. U bħala bnedmin u kif għandna bżonn aħna l-bnedmin. Imma ta' min fil-bidu ta' din is-sena tal-ħniena, ta' dan il-Ġublew straordinarju tal-ħniena, nagħmlu ftit attenzjoni iktar għal dak li fil-fatt tfisser il-ħniena, almenu kif toħroġ mill-Kelma t'Alla miktuba, l-Iskrittura. Għax irridu ngħidu li l-ħniena mhijiex tħassir, mhijiex dak li bl-Ingliż ngħidu pity, It-tħassir veru tħoss għal ħaddieħor imma tħalli lil ħaddieħor fejn hu. Il-ħniena tagħmel xi ħaġa, tibdel xi ħaġa. Il-ħniena ma tgħidlikx, agħmel li trid, għax Alla se jħobbok u mbagħad din is-sena iktar u iktar se jiftaħ il-bibien tal-ħniena tiegħu u qisu qatt ma kien xejn. Il-ħniena mhix gomma jew correction fluid li napplika biex inkun nista' nħassar l-iżbalji li għamilt fil-kitba tiegħi. Lanqas hija lagħqa żebgħa jew lagħqa tibjid fuq il-qadim. Il-ħniena mhijiex dan kollu. Il-ħniena hija l-ewwel nett attitudni u l-għajja attitudni ifisser Mhux azzjoni li nagħmel pereżempju darba fil-ġimgħa, darba kuljum, jew iktar minn darba kuljum, imma hija attitudni, jiġifieri, tidħol fija stil ta' ħajja, bħalma huwa stil ta' ħajja l-ħniena kif juriha Alla miegħi u miegħek, il-ħin kollu. Alla nistgħu ngħidu huwa kwalifikat, għandu l-kwalitajiet tal-ħniena fih li juriha l-ħin kollu lilna. Il-ħniena hija l-ġuf ta' Alla illi joħloqna mill-ġdid meta jħenn għalina. Meta jħenn għalina, Alla ma jħassarx l-iżbalji tagħna u jħallina fejn aħna. Għax il-ħniena fl-Iskrittura hija murija bil-kelma stampa, prattikament, tal-ġuf. U bħalma fil-ġuf titwieled tarbija ġdida, ħolqien ġdid li tibqa' tgħix fl-ispazju li tagħmel l-omm għal dik il-ħlieqa fiha, hekk ukoll meta Alla jħenn għalija joħloq spazju fih biex jien nerġa' nibda ngħix. U ikbar u ikbar u mbagħad meta jien nħenn għal ħaddieħor, nagħmel spazju f'ħajti għal dak il-ħaddieħor biex jerġa' jibda jgħix, biex jerġa' jinħoloq mill-ġdid, altru li mhijiex gomma li tħassar l-iżbalji, il-ħniena. Il-ħniena hija murija b'ħafna kelmiet anke fl-Iskrittura, il-kelma kompassjoni, il-kelma ħniena, kollha huma kliem li jippuntaw lejn din l-attitudni ta' Alla u attitudni tal-bnedmin. Illum biex nirriflettu u nitolbu b'mod speċjali, anzi biex il-Kelma t'Alla miktuba ssir talba fina, Nirriflettu b'mod imma ta' fidi b'għadd ta' fidi wkoll fuq pass ieħor mill-Evanġelju ta' San Luqa, l-Evanġelju tal-ħniena ta' Alla, Dante jsejjaħlu lil San Luqa scriba mansuetudinis Christi, il-kittieb tal-ħniena ta' Alla u fil-fatt fl-Evanġelju ta' San Luqa nsibu tant u tant rakkonti u ġrajjiet li jgħaddi minnhom Ġesù fejn iħenn għal dak li jkun. Illum niltaqgħu mal-mara li marret tidlek riġlejn Ġesù. Fl-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 7, versi 36 u mbagħad l-ewwel tliet versi tal-Kapitlu t-tmienja, Kapitlu seba' vers 36 'il quddiem sal-Kapitlu tmienja l-ewwel tliet versi. L-ewwel tarġa, l-ewwel skaluna tal-Lectio Divina hija l-Lectio, l-qari attent imma b'attitudni ta' fidi għax hija l-Kelma t'Alla. Qiegħed nisma', qiegħed naqra, qiegħed nirrifletti, din il-kelma se ssir it-talba tiegħi għax hija l-kelma ta' Alla nnifsu. Wieħed mill-Fariżej stieden lil Ġesù biex jiekol miegħu. Ġesù daħal għand il-Fariżew u qata' l-ikel. Issa fil-belt kien hemm midinba magħrufa. Din saret taf li kien qiegħed għall-ikel fid-dar tal-Fariżew, ġiebet vażett tal-alabastru biż-żejt ifuħ u marret qagħdet warajh ħdejn riġlejh, tibki u xxarrablu riġlejh bi dmugħha u tixxuttahomlu b'xuxitha. Imbagħad bisitlu riġlejh u dilkithomlu biż-żejt ifuħ. Kif ra hekk il-Fariżew li stiednu qal bejnu u bejn ruħu, Dan li kien profeta, kien ikun jaf min hi u x'mara hi din li qiegħda tmissu, kien ikun jaf, għax hi midinba. Imma Ġesù qabad u qallu, Xmun, għandi xi ħaġa xi ngħidlek. Għid, Mgħallem, qallu dak. Tnejn min-nies kellhom id-dejn ma' wieħed li jislef il-flus. Wieħed kellu jagħtih ħames mitt dinar u l-ieħor ħamsin. Minn fejn iħallsu dejnhom ma kellhomx u hu ħafrilhom it-tnejn. Min minnhom se jħobbu l-aktar? Wieġeb Xmun u qallu, Jidher li jien dak li ħafirlu l-iżjed. Ħsibtha tajjeb, qallu Ġesù. Imbagħad dar lejn il-mara u qal lil Xmun, Qiegħed tara lil din il-mara? Dħalt għandek u ilma għal riġlejja ma tajtnix, imma hi riġlejja xarrbithomli bi dmugħha u xxuttathomli b'xuxitha. Bewsa ma tajtnix, imma hi minn xħin daħlet ma waqfitx tbusli riġlejja. Rasi ma dlikktilix biż-żejt, imma hi dilkitli riġlejja b'żejt ifuħ. Għalhekk ngħidlek li dnubietha li kienu ħafna inħafrulha, għax ħabbet ħafna. Imma min jinħafirlu ftit, ftit iħobb. Imbagħad qal lilha, Dnubietek maħfura. Dawk li kienu fuq il-mejda miegħu bdew jgħidu fihom infushom, Dan min hu biex jaħfer id-dnubiet ukoll? Iżda hu qal lill-mara, Il-fidi tiegħek salvatek, mur bi sliem. Wara dan, huwa qagħad idur l-ibliet u l-irħula, jipprietka u jxandar l-evanġelju tas-Saltna ta' Alla. Kellu miegħu t-tnax u xi nisa li kien fejjaqhom mill-ispirti ħżiena u mill-mard. Marija li kienu jgħidulha ta' Magdala li minnha kienu ħarġu seba' xjaten, Ġwanna, mart Ħuża, prokuratur ta' Erodi, Susanna u ħafna oħrajn li kienu jaqduhom minn ġidhom. Din hija l-Kelma ta' Alla illi bir-riflessjoni tagħna, bil-qari attent, bit-talb u bl-attitudni ta' fidi quddiem dan il-kliem, din il-Kelma ta' Alla miktuba, se ssir it-talba tagħna matul din is-sena tal-ħniena imma b'mod partikolari kif il-ħniena tasal għandna għaliex Ġesù mhux biss iħares lejn l-iżbalji li nagħmlu aħna, imma ixammar il-kmiem u jagħmel xi ħaġa għalina. Il-ħniena, għadna, mhijiex il-gomma li tħassar l-iżbalji, il-ħniena xxammar il-kmiem u tagħmel xi ħaġa. L-ewwel vers f'dan it-test jgħidilna li wieħed mill-Fariżej stieden lil Ġesù biex jiekol miegħu. Ġesù daħal għand il-Fariżew u qata' l-ikel. San Luqa jpoġġilna l-background ta' din ix-xena imma ta' dak mod speċjali li jagħmel Ġesù ma' din il-mara, imma forsi iktar u iktar mal-Fariżew u magħna li qegħdin naqraw dan it-test. Fil-fatt, San Luqa għandu ħafna rakkonti ta' Ġesù jgħallem waqt xi tip ta' ikla. Fil-kuntest tal-komunità ta' San Luqa li jindirizza lill-Kristjani imma li ġejjin mill-pagani, l-idea tal-ikla, bil-Grieg hija msejħa symposion, minn fejn ġejja l-kelma tagħna symposium, kienet okkażjoni fejn waqt l-ikel jaqsmu ideat, jaqsmu filosofiji u jiddiskutu bejniethom. Allura Ġesù huwa mpoġġi bħala, mqiegħed bħala dak l-għaref, għaref Grik nistgħu nsejħulu, li qiegħed jaqsam tagħlim ġdid ma' dawk li għandu quddiemu jieklu miegħu. Imma il-kuntest ta' ikla għandu skop partikolari, għan partikolari. Għaliex l-ikel huwa ġest ta' akkoljenza u ħbiberija kbira. Inti ma tistidinx 'il kull min ikun min ikun għall-ikel. Min joffri l-ikel kien joffri daru, kien joffri flusu, kien joffri l-ħin tiegħu, kien joffli l-enerġija tiegħu lil dawk li hu jistieden u li jilqgħu l-istedina tiegħu. Imma min jilqa' l-istedina għall-ikel, għal dan is-simpożjum, għal din il. attitudni ta' qsim tal-ħajja tagħna flimkien, ikun qiegħed juri mbagħad min-naħa tiegħu min jilqa' l-istedina fiduċja kbira f'min stiednu. Jekk tilqa' stedina ta' ikel ma jidħollokx f'moħħok li dak l-ikel se jagħmillek il-ħsara. Iktar u iktar ma jidħollokx moħħok li min stiednek għall-ikel u qiegħed iqiegħed l-ikel quddiemek biex tiekol, biex taqsam dak il-ħin miegħu, mhux se jagħmel xejn fl-ikel, velenu per eżempju, biex lilek jagħmillek il-ħsara. Mela, fil-fatt li tilqa' ikla, tilqa' stedina għal ikla, int qed turi att ta' fiduċja kbira f'min jistiednek. Iktar u iktar meta kienet tkun ikla bħal din li jsemmi San Luqa f'dan il-kuntest, kien hemm il-ħin kollu li qed niddedika lilek biex naqsam l-ikel miegħek. Minn dak li jgħidilna San Luqa kif il-mara marret ħdejn riġlejn Ġesù, jidher li kienet ikla tip ta' ikla kbira li fiha l-mistednin kienu joqogħdu madwar ikla forma ta' ngħala, forma ta' nofs tond, mimdudin fl-art fuq tapiti u mħaded, imma mimdudin fl-art, u dak ifisser li kienet ikla kbira, imma ikla li se tieħu fit-tul, u allura min qiegħed jipparteċipa f'dik l-ikla għandu l-ħin kollu ma għandu l-ebda għaġġla biex jispiċċa l-ikel ħa jitlaq 'il barra. Flimkien se ngħaddu ħin twil biex inkunu nistgħu nisimgħu 'l xulxin, nafdaw 'l xulxin u naqsmu dak li aħna flimkien. Il-versi ta' wara 37 u 38 jgħidilna illi fil-belt kien hemm midinba magħrufa. Din saret taf li kien qiegħed għall-ikel fid-dar tal-Fariżew, ġiebet vażett tal-alabastru biż-żejti fuq u marret qagħdet warajh ħdejn riġlejh tibki u txarrablu riġlejh bi dmugħha u tixxuttahomlu b'xuxitha. Mbagħad bisitlu riġlejh u dilkitlu dilkithomlu biż-żejt ifuħ. Proprjament din il-mara kienet mara li kienet magħrufa b'midinba. Mhux bilfors kienet hekk, kienet magħrufa bħala hekk. Allura diġà nibdew, San Luqa qed jagħtina l-impressjoni tan-nies dwar din il-mara. Mhux bilfors kienet hekk. In-nies kienu jżommuha b'dan il-mod. Imma bil-mod kif in-nies kienu jaħsbuha fuqha, kienu jżommuha bħala midinba magħrufa, qisek qed tgħid li l-kwalità tagħha l-identità tagħha, xogħolha, l-persuna tagħha, hija kwalifikata bħala din mara midinba. Minflok isimha tista' tpoġġi mara midinba u inti ssir taf min hi. Ir-raġuni li għaliha marret id-dar tal-Fariżew Kienet għax saret taf li qiegħed għall-ikel għand il-Fariżew, u din kienet mara miżmuma, midinba mill-belt kollha. Jekk ma kellhiex motivazzjoni qawwija ħafna ħafna, ma kinitx se tersaq lejn dik id-dar tal-Fariżew. Probabbli anke fiżikament kienu jżommuha milli tidħol ġo dik id-dar ta' Fariżew, b'Fariżej oħra, nistgħu ngħidu, mistednin għal dik l-ikla. Biex daħlet hemm, kellha skop partikolari, kellha rieda qawwija ħafna u kienet taf eżatt x'qiegħda tagħmel. Fil-fatt, illi mar għand il-Fariżew Ġesù, Din il-mara rat fiha dan il-ġest messaġġ qawwi ħafna. Donnu dak li mbuttha biex tmur u tidħol hemmhekk kien il-fatt illi dan il-bniedem, Ġesù, illi l-bolla tal-indizzjoni ssejjaħlu l-wiċċ tal-ħniena ta' Ġesù, l-identità tal-ħniena tal-Missier, dan il-bniedem illi mhux dejjem kien jingwala ħafna mal-Fariżej, aċċetta ikla mingħand dan il-Fariżew. Ifisser illi laqa' l-istedina, qed jafda lil dak il-Fariżew u jrid li jagħtih il-ħin kollu li għandu biex jilqa' dik l-istedina, biex miegħu jaqsam lilu nnifsu ma' dan il-Fariżew. Allura donnha tpoġġi mistoqsija din il-mara f'dak li għamlet. Lili mhux se jilqa'? Jekk lill-Fariżew laqa' l-istedina għall-ikla tiegħu, lili ma jilqanix? U b'din ir-rieda qawwija fiha setgħet tmur tidħol hemm u tagħmel il-ġesti qawwija ħafna li għamlet. Fil-fatt, fil-vers 34, allura żewġ versi biss qabel it-test li qegħdin nitolbu bih illum, San Luqa jgħidilna illi Ġesù innifsu qal, Ġie Bin il-bniedem jiekol u jixrob, u tgħidu, 'Araw xi bniedem wikkiel u sakranazz! Ħabib tal-pubblikani u tal-mitinbin, huwa l-Evanġelju li qrajna providenzjalment proprju fil-liturġija tal-lum. Jekk Ġesù huwa magħruf bħala l-ħabib tal-pubblikani u tal-mitinbin, din il-mara qalet, Laqa' lill-Fariżew, laqa' l-istedina tiegħu, Jien ħabiba ta' dan il-bniedem, se mmur u nurih il-ħbiberija tiegħi. Imma mbagħad għandna dettall importanti ħafna biex nifhmu ftit iżjed x'inhija l-ħniena li wera Ġesù ma' din il-mara. Id-deskrizzjoni ta' dak li kellha f'idha, il-vażett tal-alabastru. Donnu illi l-iktar ħaġa importanti f'dak kollu li għamlet din il-mara u fil-kliem li ntqal kien il-vażett tal-alabastru. Jekk nerġgħu nirriflettu, ninnutaw ftit bil-kwiet id-dettalji ta' x'għamlet din il-mara, il-vażett tal-alabastru jingħata importanza straordinarja. Ħa nerġa' naqra d-dettalji. Din saret taf li kien qiegħed għall-ikel fid-dar tal-Fariżew. U l-ewwel ma jissemma huwa dan l-imbierek vażett. Ġiebet vażett tal-alabastru biż-żejti fuqh, marret qagħdet warajh ħdejn riġlejh, tibki u xxarrablu riġlejh bi dmugħha u tixxuttahomlu b'xuxitha. Imbagħad, bisitlu riġlejh u dilkithomlu biż-żejti fuqh. Kieku San Luqa ma riedx jitfa' enfasi kbir ħafna fuq il-vażett tal-alabastru, ma kienx isemmih bl-ewwel ħaġa. Kien jibda jgħid li daħlet hemmhekk, intasbet f'riġlejn Ġesù, xarrbitlu riġlejh, ixxuttathomlu b'xuxitha, u mbagħad fetħet il-vażett tal-alabastru biż-żejti fuq u dilkitlu riġlejh b'dan iż-żejt. Imma le, isemmi dan il-vażett tal-alabastru proprju L-ewwel ħaġa meta ġiet biex jiddeskrivi x'għamlet din il-mara. Allura, x'ifisser dan il-vażett tal-alabastru? L-alabastru huwa tip ta' ġebel. Jekk irridu eżempju, tal-alabastru huwa l-forma tal-ħamiema l-Ispirtu s-Santu li hemm fuq in-naħa ta' wara nett tal-artal il-maġġur fil-Bażilika ta' San Pietru, li mbagħad meta Id-dawl jgħaddi minn warajh, jiġi jixgħel donnu hemm bozza warajh u huwa translucent, trasparenti, b'mod li d-dawl jgħaddi minnu. Jekk irridu l-knisja ta' Iż-Żebbuġ Għawdex hemm ukoll ħafna użu tal-alabastru, tal-ġebla tal-alabastru fl-artal, fil-lambone, f'diversi affarijiet oħra illi hemm f'din il-knisja. Meta jinħadem b'mod fin ħafna, dan il-ġebel isir trasparenti, id-dawl jgħaddi minnu. Mela, jekk il-vażett huwa tal-alabastru, inti jippermettilek ukoll illi tara x'hemm ġewwa, u ġewwa kien hemm żejt ifuħ. Mingħajr ma tiftaħ dak il-vażett, Allura tibda xxomm anke l-fwieħa ta' dak iż-żejt prezzjuż, tista' tinduna mill-ewwel billi tħares biss lejn il-vażett il-prezzjożità ta' dak li hemm ġewwa. Għala din l-attenzjoni kollha lejn dan il-vażett? Ma ninsewx illi San Luqa jiddeskrivi mbagħad żewġ dettalji oħra dwar il-Fariżew. Il-Fariżew se jibda jgerger, se jkun se juri negattività bħalma kienu jagħmlu n-nies dwar din il-mara li jagħrfuha bħala mara midinba, u jibda jgerger ġo qalbu bejnu u bejn ruħu, jgħidilna l-Evanġelju. Mela allura din il-mara tagħmel tant ġesti pożittivi, sbieħ, ta' mħabba, ta' rispett lejn Ġesù, u l-Fariżew iħares lejn dawn il-ġesti kollha b'mod mill-aktar sarkastiku, b'mod mill-aktar negattiv. U jgħid f'qalbu xi ħaġa negattiva ħafna dwar Ġesù. Il-mara tagħraf tajjeb għalxiex Ġesù laqa' l-istedina tal-ikla għand il-Fariżew. Ġesù jagħraf min tassew kienet dik il-mara, donnu lejha jħares bħalma tħares lejn il-vażett tal-alabastru li kellha f'idejha u jara l-fwieħa aktar milli l-alabastru minn barra, ir-reċipjent minn barra. Iħares iktar lejn qalbha. Il-Fariżew min-naħa l-oħra, li suppost jaf l-affarijiet, iħares lejn il-mera il-mara biss minn barra, kieku kien ikun jaf x'mara midinba hi, u lejn Ġesù wkoll minn barra u jgħid dan ma jistax ikun profeta, ma jistax ikun il-bniedem kbir li n-nies iżommuh tant fuq wiċċ l-idejn, għax kieku kien ikun jaf min hi din il-mara. Imma ma ndenjax ruħu jħares 'il ġewwa mir-reċipjent tal-alabastru li kienet din il-mara. Il-vers 39 u rridu ngħidu wkoll illi l-ġesti li għamlet il-mara kienu ġesti ta' intimità kbira Dak iż-żmien kienet il-mara biss, il-mara tar-raġel, ta' żewġha, li kienet kien permess lilha li taħsel riġlejn żewġha, mhux b'umiljazzjoni, mhux b'umiljazzjoni, imma bħala ġest ta' intimità matrimonjali. Dak li għamlet din il-mara, bħal m'għamel Ġesù fl-Aħħar Ċena, ma kienx ġest biss ta' umiltà min-naħa ta' Ġesù, imma kien ġest ta' intimità kbira u qawwija ħafna. Għalhekk, il-fatt li Pietru ma laqax l-istedina ta' Ġesù biex jaħsillu riġlejh, ma qallux, Tajjeb, ma tridx tilqa' dan il-ġest ta' umiltà min-naħa tiegħi, ma tridx tħallini nkun umli jiena quddiemek, ma jkollokx iżjed x'taqsam miegħi. Għax kien ġest ta' intimità, inti ma tridx li jien inkun intimu miegħek, mela ma jkollokx x'taqsam miegħi. Dixxiplu mal-Imgħallem Kif sa nkun jien dixxiplu ta' Mgħallem jekk ma nilqax dan il-ġest ta' intimità? Dak li għamlet il-mara, dħol xagħarha fil-pubbliku, tidlek riġlejn Ġesù, il-kumplament, kienu ġesti li juru imħabba u intimità kbira ma' Ġesù. Din il-mara għarfet eżatt min hija hi u eżatt min hu Ġesù. Il-vers 39, Kif ra hekk, il-Fariżew li stiednu qal bejnu u bejn ruħu, Dan li kien profeta kien ikun jaf min hi din il-mara u x'mara hi din li qiegħda tmissu, kien ikun jaf għax hi midinba. Il-vażett tal-alabastru, l-alabastru minnu nnifsu jikxef, jagħmel pubbliku dak li hemm ġo fih, il-kontenut tiegħu, il-fwieħa li hemm. Imma Xmun il-Fariżew ma jridx illi l-kummenti, l-attitudni tiegħu f'qalbu lejn Ġesù b'mod speċjali u lejn il-mara jkunu magħrufa, tant li qal dak il-kliem ġo qalbu, moħbi f'qalbu. Igerger fih innifsu. Xmun jgħaddi ġudizzju dwar Ġesù, Ġesù jinduna u jurih li tassew kien profeta. Profeta mhux il-bniedem li jħabbar il-ġewwieni prinċipalment, huwa dak li għandu lil Alla tant f'qalbu li jista' jitkellem f'isem Alla. Mill-qalb tiegħu, għax mimlija b'Alla, ifur Alla nnifsu, ifur il-kliem tiegħu mimli b'Alla nnifsu. Bħal flixkun li kellha f'idha din il-mara, kienet kapaċi ġġorr ġo fih il-fwieħa tal-imħabba u tal-indiema. Għax ejja ngħiduha kif inhi, ma tridx tkun profeta biex mara li kienet magħrufa bħala midinba minn kulħadd tkun taf li hi mara midinba. Għalfejn il-Fariżew qal, Kien ikun jaf kieku kien profeta dan, x'mara midinba hi? Ma kellikx bżonn tkun profeta biex inti tkun taf li mara midinba magħrufa bħala midinba hija magħrufa. Imma trid tkun profeta biex taqra x'hemm fil-qalb ta' dik il-mara, u trid tkun profeta biex taqra x'hemm fil-qalb tal-Fariżew, dak il-kliem negattiv li kien qiegħed jgħid f'qalbu għal Ġesù nnifsu, hemmhekk iva ridt tkun profeta, ridt tkun kapaċi taqra minn ġol-vażett tal-alabastru u tara l-kontenut tiegħu, il-fwieħa li hemm ġewwa. U mbagħad jistieden Ġesù lil Xmun biex jgħidlu parabbola. Ma ninsewx li l-isem Xmun, Ximqon bil-Lhudi, fisser wieħed li jisma'. X'jisma'? Kun kapaċi, kien qiegħed jgħid Ġesù lil Xmun, kun kapaċi tqiegħed il-widnejn ta' qalbek mal-flixkun tal-alabastru, ħa tkun kapaċi taqra x'hemm f'qalbek, l-ewwel nett, x'hemm f'qalbi għalik imbagħad, u x'hemm f'qalbek għal dak li qed jiġri madwarek, u ma tiġġudikax minn dak li jidher minn barra biss. U jgħid Ġesù din il-parabbola, Xmun, għandi xi ħaġa xi ngħidlek. Għid, Mgħallem, qallu dak. Tnejn min-nies kellhom id-dejn. Dejn, wieħed kellu jagħti ħames mitt dinar u l-ieħor ħamsin. U għax ma kellhomx minn fejn iroddu lura, dak is-sid li jislef il-flus ħafrilhom it-tnejn. U Ġesù ipoġġi mistoqsija. Min minnhom se jħobbu l-iżjed lil dak li ħafrilhom b'kollox, id-dejn? Wieġeb Xmun u qal, Jidher li jien dak li ħafirlu l-iżjed. U Ġesù jaċċetta din it-tweġiba wkoll. Jekk jinħafirlek iżjed, awtomatikament tħobb iżjed. Ħames mitt dinar kien ifisser ħames mitt ġurnata paga ta' ħaddiem tal-id. Ħaddiem tal-id dak iż-żmien kien jitħallas b'dinar kuljum. Nsibuha anke fil-parabbola ta' dak is-sid li ħareġ ifittex ħaddiema għall-għalqa tad-dwieli tiegħu. U l-ieħor kellu jagħti ħamsin. Nħafrilhom it-tnejn, u allura Ġesù malajr juri lil Xmun li kien profet Alla aktar milli ħaseb hu, għax inteba' x'kien hemm f'qalbu fil-fatt. Fil-kuntest tal-parabbola u dak li kien qiegħed jiġri madwaru, tal-mara, tal-Fariżew, tal-mistednin l-oħra, Ġesù jurih illi dawn it-tnejn min-nies setgħu jiġu mqabbla tajjeb ħafna ma' tnejn min-nies oħra li kienu qegħdin hemm f'dik il-kamra tal-ikel, mal-Fariżew stess li stiednu u mal-mara l-midinba. Il-mara l-midinba, magħrufa bħala midinba, kellha x'tagħti lil Alla dejn kbir lura. Għax kienet magħrufa bħala midinba, ejja ngħidu kellha dejn ta' ħames mitt dinar ma' Alla. Xmun il-Fariżew, minn dak li jgħid Ġesù lilu, Kien dak midjun inqas ma' Alla, kellu jagħti l-ħamsin, imma t-tnejn kienu midjunin ma' Alla. U Ġesù jistaqsi min minnhom se jħobbu l-iktar, dak li nħafirlu l-iktar. Mela din il-mara għandha għalfejn tħobb iżjed lil Alla għax inħafrulha ħafna. U dak li qiegħda tagħmel miegħi huma kollha ġesti ta' dak li diġà inħafrilha minn Alla nnifsu, kif il-versi ta' wara jgħidu. Imma Ġesù jgħid lil Xmun, Oqgħod attent għax inti għandek ukoll xi jinħafirlek, u trid tapprezza dak li qiegħed jinħafirlek, u trid tara li għandu Alla x'jaħfirlek lilek. Allura tiġġudikax lill-oħrajn. Skont il-parabbola, jagħmel l-aktar ġesti ta' mħabba min l-aktar jinħafirlu. U Xmun u Ġesù jaqblu fuq hekk, dak li ħafirlu l-iżjed, jgħidlu, il-Fariżew, u Ġesù jaċċetta dik it-tweġiba. Allura mbagħad Ġesù se jkellem lil Xmun u lil dawk kollha ta' madwaru u lilna li qegħdin nitolbu b'dan it-test permezz ta' dik il-mara. U jgħidlu, Dħalt għandek u ilma għal riġlejja ma tajtnix, imma hi, riġlejja, xarrbithomli bi dmugħha u xruttathomli b'xuxitha. Bewsa ma tajtnix, imma hi minn xħin daħlet ma waqfitx tbusli riġlejja. Rasi ma dlikktilix biż-żejt, imma hi dilkitli riġlejja b'żejti fuq. Lil Xmun kien qed qed kien qiegħed jgħidlu, Inti diġà għandek ħafna x'naħfirlek jien. Anke fuq bażi biss, fuq livell biss ta' etikett, ta' edukazzjoni elementari. Tistedinni hawnhekk inti għall-ikel. Suppost qed tagħtini dak kollu li int u dak kollu li għandek. Imma l-iktar ġesti elementari tal-bidu, ta' etikett, ta' edukazzjoni bejnietna u ta' rispett, Ma tajthomlix. Il-bewsa li kienu jagħtu lil xulxin meta jilqgħu lil xulxin f'darhom, ilma għal riġlejhom minħabba t-trab tat-toroq li kienu jaħslu riġlejhom biex jiffriskaw, u l-kumplament. Inti jien għandek għandix naħfirlek dan in-nuqqas ta' rispett li jurejtni. U din il-mara uritni stravaganza ta' rispett u ta' mħabba. Jekk infakkrek, kien qiegħed jgħid Ġesù lil Xmun, fil-parabbola li għadni kemm għidtlek, u int irrispondejt tajjeb għar-risposta allura għall-messaġġ tal-parabbola li għadni kemm għidtlek, jidher li din il-mara inħafrilha ħafna. U qed ngħid inħafrilha, mhux se naħfrilha ħafna, l-Evanġelju jgħid inħafrulha ħafna diġà. Il-forma tal-Grieg li jintuża u juża Ġesù meta jgħid dnubietha li kienu ħafra nħafrulha għax ħabbet ħafna, ifisser li kienet diġà azzjoni tal-maħfra ta' Alla diġà saret fil-passat li l-konsegwenzi tagħha għadhom għaddejjin sa issa. Qed jgħid Ġesù lil Xmun u lill-mara u lilna, Alla, lil din il-bniedma, lil din il-mara li kulħadd iżommha bħala midinba magħrufa, Alla diġà ħafrilha, għax ħabbet ħafna. U allura, il-maħfra fil-każ ta' din il-mara Ma tagħmilx ħafna ġesti ta' rispett lejn Ġesù, ta' mħabba lejn Ġesù, ta' intimità lejn Ġesù biex tikseb l-imħabba, donnha biex tixtri l-maħfra. Il-ġesti li qed tagħmel huma sinjali ta' maħfra li hi diġà qalgħet. U f'dawk il-ġesti qed tapprezza dak il-maħfra li rċeviet mingħand Alla u qed turi f'Ġesù Il-maħfra u l-imħabba li Alla l-Missier diġà wriha. Imma mbagħad hemm ħaġa oħra. Quddiem dan it-test u d-dgergir tal-Fariżej u ta' dawk li kienu madwar li jgħidu dan min hu biex jista' jaħfer id-dnubiet ukoll, Alla biss jista' jaħfer id-dnubiet, aħna li qegħdin hawnhekk u l-ewwel insara Inwieġbu, Veru, Alla biss jista' jaħfer id-dnubiet. Ġesù qiegħed jaħfer id-dnubiet għax huwa Alla hu wkoll. Hija wkoll stqarrija ta' fidi li l-ewwel Insara, l-komunità li Luqa qiegħed jindirizza bl-Evanġelju tiegħu, qiegħda tagħmel f'Ġesù. Ġesù, f'din il-maħfra li qed jirċievi mingħand il-Missier biex jgħaddiha lil din il-mara, qed juri li huwa wkoll huwa Alla bħal Alla l-Missier. Quddiem dan l-Evanġelju, quddiem dan il-qari attent, quddiem il-qari b'fidi li aħna għamilna ta' dan l-Evanġelju, ta' dan it-test, ejjew inżommu ftit mumenti ta' skiet biex inħallu il-messaġġ tiegħu jinżel f'qalbna, ikellimna anka b'kelma waħda biss li laqtitna, jew bi frażi, jew b'espressjoni, nħalluha tinżel f'qalbna biex hemmhekk issib l-Ispirtu ta' Alla l-Missier fina jgħajjat Abbà Missier ħalli din il-kelma mbagħad issir it-talba tagħna. It-tieni skaluna, t-tieni tarġa tal-lectio divina hija l-meditatio. Jiġifieri jiena nistaqsi lil Alla u ngħidlu x'qiegħed tgħidli permezz ta' din il-kelma miktuba li għadek kemm ippreżentajtli u li jiena qrajt b'mod attent, jekk hemm bżonn iktar minn darba wkoll, jekk hemm bżonn nuża L-għajnuniet illi għandi madwari, għandi, available għalija, biex inkun nista' nifhem iżjed x'qiegħed jgħid it-test. Quddiem dan it-test, lil Alla ngħidlu, Tkellem, Mulej, għax il-qaddej, il-qaddejja tiegħek qiegħed jisma'. u nagħmlu xi suġġerimenti ta' x'jista' qiegħed jgħidli Alla quddiem dan it-test u permezz ta' dan it-test. Pereżempju, l-ewwel suġġeriment, xi tfisser għalik illi tindem minn dnubietek? Nżommu f'moħħna x'għamlet din il-mara bl-indiema f'qalbha, dik il-fwieħa fil-vażett tal-alabastru tagħha li huwa l-persuna tagħha, quddiem l-indiema li nissel Alla f'qalbha, x'għamlet biha dik l-indiema? Żammitha għaliha biss, marret id-dar u qalet jiena se nitlaq il-ħajja ta' qabel u nibda ngħix ħajja ġdida. Mhux biss. Dak li għamlet f'dawk il-ġesti kollha kienet qed tgħid mhux biss napprezza u naf li Alla ħafirli, Alla qiegħed jaħfirli, imma rrid inwassalha u nkun grata lejn Alla għal dak li għamel miegħi. Inħafrulha ħafna mela ħabbet ħafna. U dan ir-rikonoxximent urietu permezz ta' Ġesù. Allura l-focus tagħha, l-attenzjoni kollha tagħha, mingħand il-Missier fil-maħfra li ta, qiegħda tgħaddih lil Ġesù innifsu, il-focus tal-ħajja tagħna, il-wiċċ tal-ħniena tal-Missier. X'ifisser għalik li tindem minn dnubietek? Sempliċement tistqarrhom? Pereżempju, lill-qassis fis-sagrament tal-qrar? Tħassar kollox bil-gomma u nerġa' nibda u nerġa' nagħmel dak li dejjem għamilt? X'ifisser għalik li tindem minn dnubietek? It-tieni suġġeriment. X'ifisser għalik Ġesù fir-rigward tal-maħfra tad-dnubiet? Il-maħfra tad-dnubiet, il-ħniena li jwassal għall-amana, hija xi ħaġa awtomatika, xi ħaġa maġika donnu tfaqqa' subgħajk u jinħafrulek? Ġesù fejn jidħol f'din il-maħfra li tasallek mingħand il-Missier, li taslilna mingħand il-Missier? permezz ta' Ġesù. Ġesù x'ikun qiegħed jagħmel fil-mument li Alla lili u lilek jaħfrilna l-ħtijiet tagħna u jekk nieħdu biss is-sagrament tal-qrar. Minn fejn tiġi l-grazzja tal-maħfra, tal-ħniena, tal-ħolqien mill-ġdid tagħna, tar-rieda tagħna illi nħobbu iżjed lil Alla. Ġesù, x'ifisser għalik fir-rigward tal-maħfra ta' dnubietek? Kif jidħol? X'għandu x'jaqsam Ġesù fil-maħfra ta' dnubiet? Jekk id-dnub huwa l-le min-naħa tiegħi għall-imħabba ta' Alla, Ġesù li qiegħed jagħmel fil-maħfra li jagħtini qiegħed jaqbad dawk il-lejiet kollha li jiena u inti u inti u l-umanità kollha tgħid lil Alla l-Missier, Jaqlibhom rashom 'l isfel u jgħid l-ikbar iva fuq is-salib, pereżempju, biex lil Alla jkun qiegħed jagħmel l-umanità f'Ġesù qiegħda tagħmel dak li jixtieq il-Missier minna. U t-tielet suġġeriment qudiem dan is-test Xi tfisser il-maħfra tad-dnubiet? Aħna fil-Kredu nistqarru li nemmnu fil-maħfra tad-dnubiet. Xi nkunu nistqarru meta qed ngħidu il-maħfra tad-dnubiet? Minn min tiġi l-maħfra? Permezz ta' min tiġi l-maħfra? X'effett għandha fina l-maħfra? X'effett suppost li għandha l-maħfra fina? Jekk għadna li fil-Bibbja l-kelma ħniena, l-kunċett tal-ħniena huwa impinġi f'din il-kelma stampa ta' il-ġuf li jagħti ħajja ġdida, Allura jfisser illi l-maħfra tad-dnubiet, il-ħniena fil-maħfra tad-dnubiet, suppost li toħloqna mill-ġdid jekk inkunu miftuħin. Kemm għandna nkunu miftuħin għall-imħabba ta' Alla li tintwera proprju fil-maħfra tad-dnubiet. It-tielet skaluna, it-tielet tarġa, tal-Lectio Divina hija l-Oratio. Prattikament hija l-qofol tal-Lectio Divina għal raġuni li hawnhekk meta naslu bil-ħin li għandna bid-dispożizzjoni tagħna, bil-fidi tagħna f'qalbna, għal dan il-mument tal-Oratio fil-Lectio Divina, il-Kelma t'Alla li tħabbret lilna permezz tat-test tal-Iskrittura se ssir it-talba tagħna issa. Dak li kiteb il-Kelma t'Alla miktuba, l-Ispirtu s-Santu, permezz ta' bnedmin oħra, u jiena qiegħed quddiemha biex nirrifletti fuqha, nara x'qed tgħidli, inħalliha ċċaqlaqni, inħalliha tikkritikani, inħalliha tixlini. Dik se ssir? Il-talba tiegħi ħierġa minn qalbi issa għax f'qalbi hemm l-Ispirtu ta' Ġesù Kristu, f'qalbi jgħajjat Abbà, Missier, kif jgħid San Pawl innifsu. Allura, kif se ssir issa din il-Kelma t'Alla miktuba, dik li tħabbret lili speċifikament, Għalhekk, fil-meditatio x'qiegħed jgħid Alla lili permezz ta' dan it-test, kif se ssir issa t-talba tiegħi? X'sa ngħid jien lil Alla permezz ta' dan it-test, permezz ta' din il-Kelma tiegħu miktuba, fit-talba li rrid nagħmillu? Missier qaddis, inti l-ħniena tiegħek tajta wiċċ, tajta identità. Nistgħu narawha għaddejja fil-ħajja tagħna. Nistgħu narawha taħdem fil-ħajja tagħna. Inħossuha tibdilna u tagħmilna ħolqien ġdid. Il-ħniena tiegħek għandha wiċċ. U l-wiċċ huwa dak ta' Ibnek Ġesù. Kompli iftħilna qalbna, agħmilna vażetti tal-alabastru, biex toħroġ minna l-fwieħa tal-qdusija tiegħek bil-maħfra li inti tagħtina. Kompli imxi magħna fit-triq lejk, biex akkumpanjati minn dan il-wiċċ tal-ħniena tiegħek, Ġesù Ibnek, aħna naslu għandek. B'iktar entużjażmu, b'iktar impenn, b'iktar responsabbiltà. Għax il-ħniena tiegħek, il-maħfra tiegħek, tibdilna kif biddlet lil din il-mara. u minnha li kapaċi biss inħarsu lejn il-vażett minn barra, inti tgħallimna nħarsu wkoll lejn l-oħrajn u lejna nfusna aktar għall-fwieħa li hemm fina milli għal dak li jidher minn barra. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Ir-raba' tarġa, ir-raba' skaluna, il-kontemplatio. X'faċċata differenti, x'aspett differenti, x'għarfien ġdid se nieħu quddiem dan it-test jiena? Din il-Kelma t'Alla miktuba li saret it-talba tiegħi biex inkun biha nista' nkellem lil Alla, x'faċċata ġdida, x'għarfien ġdid se nieħu ta' Alla nnifsu? Pereżempju, nistgħu naraw lil Alla li fil-ħniena u fil-maħfra tiegħu mhux biss Iqis illi ħtijietna m'għadu m'għadhomx jeżistu, kif jgħid il-profeta Mikea, jaqbadhom u jitfagħhom fil-qiegħ tal-baħar, jitfagħhom wara spallejh, jitfagħhom taħt saqajh daqslikieku qatt ma kienu. Imma fid-dnub tagħna stess, minħabba l-maħfra u l-ħniena li jagħtina, jiena nista' nara lil Alla bħala dak li joħloqni mill-ġdid. U jekk joħloqni mill-ġdid, fija jista' jerġa' jara dak li qal fil-ktieb tal-Ġenesi, Issa kollox huwa tajjeb ħafna. Alla l-Missier, fil-ħniena u l-maħfra tiegħu, jista' jerġa' jara lil Ibnu Ġesù nnifsu. Jgħidilna San Pawl li f'Ġesù Alla jerġa' jagħmel kollox perfett biex imbagħad ikun hu kollox f'kollox mill-ġdid. Fi Kristu Ġesù, il-wiċċ tal-ħniena tal-Missier, Missier nista' nikkontempla lil wiċċek, nista' narak toħloqni mill-ġdid. Bħala konklużjoni ta' dan ta' din il-Lectio Divina, insemmu biss tlett sentenzi mill dokument ta' l-indizzjoni tal-bidu ta' tħabbira tas-sena tal-ħniena, l-Misericordiae Vultus. Fil-paragrafu 22 il-Papa Franġisku jgħid, Alla ma jgħejja qatt jaħfrilna modi li huma dejjem ġodda u li jissorprenduna skont il-bżonn tagħna, skont fejn qegħdin fil-mixja tagħna lejh. Alla ma jgħejja qatt jaħfrilna b'modi ġodda u b'modi li jissorprenduna. Fil-paragrafu 25, Alla ma jegħja qatt li jiftaħ il-bibien ta' qalbu beraħ u jirrepeti li jħobbna u li jrid jaqsam imħabbtu magħna. U f'paragrafu ieħor, il-paragrafu 26, Ngħixu intensament il-Ġublew billi nitolbu lill-Missier il-maħfra ta' dnubietna u li Hu jxerred fuqna l-indulġenza kollha ħniena tiegħu. Quddiem anke dan il-kliem ta' tant kuraġġ li jgħidilna l-Papa Franġisku fil-bidu ta' din is-sena tal-ħniena, Donnu hemm xi ħaġa x'nagħmlu, donnu qalbna taqbad iżjed, tentużjażma ruħha iżjed biex tagħmel xi ħaġa quddiem il-ħniena u l-maħfra t'Alla. U din qalilna l-Papa Franġisku f'wieħed mid-diskorsi tiegħu fil-bidu tal-pontifikat tiegħu. Jekk Alla ma jgħejja qatt jaħfrilna, Jekk Alla jissorprendina dejjem b'modi ġodda kif jaħfrilna, kif iwasslilna il-ħniena tiegħu, min-naħa tagħna allura ma ngħejjew qatt nitolbuh il-ħniena. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu.

Il-Kelma t'Alla miktuba mill-ġlieda mis-Slieb t'Alla. Jiena llum iktar ma nibda naraha iktar ukoll kif il-Kelma t'Alla tista' titlaħħam fil-ħajja tiegħi. Grazzi ħafna bil-mod kif ħdejthom tiktibha mill-Lhudda.